Tafhom il-qwil li għandna fuq in-nisa. Il-mara bħal l-ummija ta' sara u tarmija. Dawk il-qwil li għandna, dawk id-djaletti ttejdu biex. Mm, mm, mm, Wieħed għandna li huwa b'xi mod pożittiv. Eh, jgħidulek mara qormija tiswa daq self u disamija xaqaġek. Bat jgħidulek u raġel qormi jisu x-xaq. Ta'
Eh, Imma hemm ħafna anka speċi hemm ħafna anka fuq l-irġiel, eh, nimmaġna jew. Tipo għawċi tajjeb. Ħarqu. Għom dak iktar fuq il-post speċi mill-li mill-fuq l-irġiel. Hemm xi ftit fuq l-irġiel jgħidu lek raġel id-dar bħat-taġen fuq in-nar, ġifieri toqgħod dejjem miegħu speċi. Raġel joqtlok bla sikkina, raġel suf minn barra suf minn ġewwa by the way daw kollha huma qwiel ta' ta' qwiel tal-kunjata daw.
Le le hemm hemm ukoll. Hemm hemm hemm ukoll. Eh, imma insomma, li dak diskors ieħor. Ehm, fuq in-nisa ġifi. Eh, fuq in-nisa ma jsibx li.
Ehm, jien naħseb li. So, so, trid tispjega li suf minn barra suf minn ġewwa. Ma nafx għaxej.
Ġifieri ma nafx li aħna annimali. Jew li ma li speċ ta' jiena Bro, jiena naċċetta Għaws biex ngħid eħe naħseb għandha raġun. Għax hi qisha d-Dalai Lama tal-Ħamrun. Sewwa, allura inti tgħid tbaxxi rasek u tibqa' għaddej. Le, imma l-qwiel, sewwa l-qwiel. Ma nafx, imma il-tweġiba hija ma nafx. Il-qwiel huma tal-ġenn. Jiġifieri għandek xi ħadd li meta jitlaqlek din is-sentenza, Li rrepetewha ħafna nies. Ma li tlaqta. Mhm. Daqshekk. Isa mic drop u għaw xejdulu. Mhm. Meta, hux daqshekk. Ġifieri ħadd ma jikkontestat il-biex tax-xogħol. Mhm. Ħalija li l-qwiel kemm il-darba jmeru lil xulxin. Ma ma li tfajt qawl għad verità sagrosanta Mbagħad aħna x'għamilna rridu xejnihom għall-listi l-iskoli tal-limhom bl-amment, apparti li għat-tfal ikunu għadhom għadhom żgħar wisq biex biex japprezzaw il-valur ta' dawk it-tixbihat li għandek il-metafori, l-assoċjazzjonijiet, imma tal-qwili huma tal-ġenn. Għalfejn għalfejn huma tal-ġenn?
Huma pratikament grokk, essenza, inti fit-tliet kelmiet erba' Għandek verità, għandek xi tip ta' osservazzjoni qawwija. L-istess bħal ħaġa moħġaġa. Ħaġa moħġaġa hi l-istess, nerġa' niġi għal-logħob, il-logħob bil-lingwa. Kollu huwa logħob. Ma nafx għaliex ma nilagħbux iktar. Jiena sigħat kont inqatta' ma nkolli jgħid li ħaġa moħġaġa. Għax hemmhekk għandek sens ta' osservazzjoni fenomenali fil-ħaġa moħġaġa. Inti tosserva r-rummiena minn xiex inhi magħmula u tagħmel l-assoċjazzjonijiet u tgħid li għandha kuruna fuq u rubini u x'naf jiena. l-allu. L-allu x'mekkaniżmi għandek hemmhekk ta' kif jaħdem il-moħħ tal-bniedem. Qed ngħidlek ħaġa biex infisser xi ħaġa oħra. U aħna hekk naħdmu. Mbagħad ngħidu għal metafora, ġifieri jiena qed ngħidlek kif issallabt biex trajt id-dar, ma jiena ma ssallabtx. Qed insemmi żewġ affarijiet x'għandu x'jaqsam, inti tgħidli jew ngħidlek kif qlajt saqajja, għal ħares taqla saqajk. Dik il-lingwa ngħidlek qiegħed fuq ix-xwik, Taf xi meta qiegħed fuq xwik, xwik xewk. Timmaġinhom daqq poeżija l-ħin kollu, ħanqas indunaw, fil-fatt ngħidilhom metafori mejta. Inkollu ġa xi ħadd xi darba kien, nerġgħu nsemmu l-Dun Karm, xi ħadd darba kien il-poeta, kien il-John Mallia li ħoloq dik il-metafora. Dik l-idjoma. U nkomplu nużawhom aħna, tant nużawhom imbagħad li tiġi qisek bħal l-għatba ta' xi post li nkollu żżuru u tittiekel. Ma tibqax tapprezza x'għandek hemmhekk. Imma il-qwiel u l-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw jdallu. U.
Taħseb li hemm importanza fl-apprezzament tagħhom dawn l-affarijiet? Ah.
Hmm. Ora, ċa tistaqsi inti eżattament? Tipo, jek jenajdu da għada ħanaqdu da xiexa jiena maċina nerd. Meta nisma per eżempju is-salat, jiena f'moħħi nibda nagħmel daw il-komputazzjoniet. Però mhumiex konverzazzjoni tipo miegħek biss jista' jkolli din konverzazzjoni sewwa. Għax ħadd ieħor tipo eh, tipo dawk unfriend. Eh, u il-fatt li ikun hemm dal-apprezzament għal daw il- Le, n-nies japprezzawhom daw. Tant japprezzawhom li kull ġenerazzjoni tivvinta tagħha. Kollega tiegħi jirrakkonta meta darba sema' wieħed kien hemm xi barat u jgħid qed xi weldja llejla. Il-fatt li għandek ħafna qwiel ġodda u idjomi ġodda. Issa daw tal-antik kienu jkunu ispirati min-natura. Tal-lum ispirati mit-teknoloġija. Jgħidulek illum batterija baxxa, ħa niċċarġja, ħa norqod ħa niċċarġja. X'qed tagħmel? Hemmhekk qed tagħmel metafora. Inti m'intix mobile, m'intix xi jiċċarġja laptop. Jew ma nafx jekk tafhomx il-qwiel il-ġodda, jgħidulek. Nista' ngħidha ma, pereżempju, jgħidulek nejka barranija tiċċarġalek il-batterija. Dak qawl modern, il-fors modernu. Nejka barranija. Jiġifieri l-barra miżwieq jew mill-relazzjoni tiċċarġalek il-batterija. Issa dawn xi tibqa' varjetà, xi tibqa' varjetà jkollha, mhux qed inħeġġu.

Bass il-mobile. Bass?
Bass il-mobile. Bħal bass il-poni, ġviri. Bħal bass il-poni.
Ah, tajba di.
Tipo miet.
Interessant.
Eh, ma tipo tista tajda fuq il-nannu, jew eh, kull. Tipo bass il-nannu. Tipo vera primordjali ħafna, eh? Vera. Qawl primittiv, le, speċa li li li tipo m'għandekx fejn taħrab minnha, tipo m'hemmx ewfamiżmu fiha l-affari, tipo the end. Anzi, dak jgħidu, l-ġieli jgħidulu disfemiżmu, bil-kontra, li inti flok. Disfemiżmu?
Ejja.
Minflok ma, mela, ewfemiżmu, minuta, ħa ngħidlek waħda għax hemm qawl ieħor vera interessanti, jgħidulek

konxji tagħhom u joħolqu, jifhmu l-mekkaniżmu, jifhmu l-kif trid tagħmilha bir-rima, qasira, tikkonċentra u x'naf jiena, u jiġġeneraw minnhom, jibqgħu jiġġeneraw.